Үтүөкүнэн күндү көрөөччүлэр, салгыы сэргэх сэһэн түһүлгэтин ыалдьытынан буолар бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыыр өр сылларга Элгээйи нэһилиэгин орто оскуолатыгар физкультура учууталынан үлэлиир Саaba Константинович Винокуров. Бастатан туран, Константинович эйигин ааспыт учууталлар бырааһынньыктарынан уонна бу биһиги президеммит Владимир Владимирович Путин укааһынан бу алтынньы үһүс нэдиэлэтэ аҕалар күннэринэн биллэриннэ. Онон эйигин бу күнүнэн эмиэ итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Маһыба. Дьэ уоннантан салгыы э, СМР кэпсэтиигэ киириэххэ. Ол курдук, дьэ, Саба Константинович, эн төрдүҥ-ууһуҥ туһунан билиһиннэриэҥ дуо? Хантан төрүттээххиний?
Бастатан турар, эҕэрдэҕит иһин улахан баһыыба уонна бары көрөөччүлэри эмиэ ааспыт учуутал күннэрин уонна бу көрөн иһэр аҕалар күннэринэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Итиэннэ ол хантан төрүттээххин, кимтэн кииннээххин диэн этэр буоллахха, Мин Нам улууһун Хамаатта нэһилиэгэр күн сирин көрбүтүм. Онно Винокуровтар диэн дьиэ кэргэҥҥэ бастакы оҕолоро буолабын. Бииргэ төрөөбүт бэһи ахсыабыт. Онтон мин кэннибиттэн сэттэ балтылаахпын. Онтон ол сэттэ балтыбыттан биир балтым эмиэ учуутал. Мин эмиэ учуутал иннинээхпин. Уонна биир балтым ветеринэр, биир балтым медицина үлэһитэ, биир балтым туох экономическай өттүнэн үлэлиир, уонна икки балтым оттонол фермерскэ хаачыстыбаны дьарыктаналлар. Аҕам Саллар сааһырара сылгыһытынан өллөөбүтэ, онтон кэлин сылгыттан уурайан баран буччут буолбута. Ини гынан куруук аҕабытын девичар почти көрбөт этибит. Ийэбит пенсияҕа атахха дылы дояркалаабыта. Ол биир дьиэ кэргэнтэн биһиги урут комсомольскай сопхуосчуҥҥа баран үлэлээппит. Онно биир дьиэ кэргэнтэн оттон түөрт сопхуосчут үлэһиттэрэ бааллар. Ол курдук аҕабыт буччут чемпион буолбута, ийэбит хаста даҕаны дояркаларга чемпионнээбитэ. Мин хайыҥҥы кэмҥэ ыанар ынаҕы бостуктаан элбэх үүтү ыатаммын эмиэ чемпион производствоны диэн буолбутум. Биир балтым эмиэ кэнин мин кэннибиттэн дояркаларга эмиэ иккитэ чемпионнээбитэ. Онон биир дьиэттэн түөрт сопхуос чемпионнара баарбыттар. Уонна бэйэм алтан бэс сыллаахыттан Хамаҕаттан орто оскуолатыгар киирбитим. Орто оскуола этэ. Уоннан уон сыл түргиччи үөрэнэммин оскуоланы бүтэрбитим. Ол быыһыгарыттан балтараа сыл Уалдаҥа Бороҕоннооҕу спортивнай оскуола хайыһар отделениетыгар үөрэнэ сылдьыбыттаахпын. Онон төрдү муоһун намылыһа онно маннаттан бу Элгээйигэ тыһыынча тоҕус жүз аҕыһан икки сыллаахтын Якутское петь училищены бүтэриэхпиттэн кэлэммин үлэлии сылдьабын. Уонна бастаан кэлэрбэр манна аҕас кылаастаах оскуола үлэлээбитим. Онно дириэктэринэн Николай Егор Михайлович үлэлиир этэ. Уонна ону таһынан орто оскуола диэн баар этэ. Михаил Григорьевич Никитпряев балайар этэ. Школа-интернат комплекс син этэ. Үс улахан баай ол интернат оскуола интернаттээх этилэр корпустаах. Уоннаттан ити улахан оскуола кинилэр үөрэнэллэр этилэр. Алта үстэн тахха оҕолоһуулаах этэ. Уонна восстановление школа мин отчет туттарар этим, онон өйдөөх хаалбыппын. Үс сүүс биэһин биир оҕолаах этибит. Онно ол ити кыра баҕайы билигин Тойдаа алаас оскуолатыгар да үөрэнэр этибит. Кылааска отут саамай муҥутаан отут алта оҕону үөрэтэ сылдьыбытым биир кылааска. Оннук ча иһин хайдаа эрэ гынаммыт үлэлээн ханнаан кэлбиппит уонна он тоҕус сыллаах оскуолалар холбоспуттара ол холбоспуттарыгар орто оскуолаҕа миигин көһөрбүттэрэ да начальнай оскуола чаас суох этэ уонна начальнай восьмиднай оскуолаттан бары үксүбүт улахан оскуолаға көспүппүттэр уонна ол оскуолаҕа үлэлии сылдьар эр күн бүгүҥҥэ да тоол оскуолабар үлэлии сылдьабын да онтон уон биэс сыллаахха манна Валентина Николаевнаны орто оскуолаҕа үлэлиир онно ол көрсөн билсиһэн оттон күрэхпититтэн сөбүлэһэн харахпытынан таптаһан аттыыр ыал буолан манна эргэһэ олохтоохторо билигин атырабыт түөрт оҕолоохпут Ээ, уолум тетоҕолаах, биир оҕолоохпут, уолум Константин Савич диэн субуталын уонна бырааһын үллээбитэ, ити куоракка көстүлэр. Уонна кыым Закая Савична нуучча тылын учуутала, билин куоракка олорон үлэлиир, биир кыыстаах, уолум түөрт оҕолоох. Уонна кыра кыыспыт Даяна Савична диэн билигин Благовскай куоракка икки сылын омук тылын учууталынан үлэлиһэллэр. Махтал.
Салгыы баран иһиэххэйиҥ, ол курдук, бу кэнники сылларга биһиги культурабыт киинигэр элбэх спектакльдар туттулар. Онно эн биһиги олохтоохтор олохтоохторго эйигин олох атын да атын хараҕынан көрдүбүт. Эн онно элбэх сүрүн оруолларга оонньообутуҥ. Дьэ, аһара сөҕөбүт. Сөҕөбүн мин даҕаны эн ити үлүгэр элбэх тыллары хайдах барытын ойсус кылгас кэм иһигэр үөрэтэн билэҕиний? Оннооҕор этэргэ дылы режиссеруҥ Эльвира Самуиловна наһаа сөҕөр, кып-кылгас кэмҥэ олох тылы тылын-олох нойсуус билэн кэлэр диир.
Бастатан туруоттан махталым эбэтэ бу кулууп үлэһиттэригэр, оттон миигин итирдик ыҥыран, эрэнэн моонньоторгутугар уонтан дьон көдьөстөҕүнэ ону үлэлиир бэйэм оскуола лидер буоламмын билэбин кулууп үлэтэ эмиэ хайдах ыарахаттардааҕын дьону кытары эриһиэххэ наада ону ааттаһыахха наада ону кимир анна бассыбаат кимирэ бассаар оннуттан булан ылбыккытыгар улахан махтал уонна оскуола үөрэнэ сырыттахпына учууталлаах киһи барыта учууталлаах па унаһака тылыгар Екатерина Михайловна Попова диэн учуутал үөрэппитэ Ону наар ити кинигэлэргэ учебниктарга бааллар этилэр инибии игин диэннэр пьесалар хуруллуук буолаллар Ону наар ол оруолларынан түҥэтэн баран оҕолорго маннык аахтарар этэ Ону мин обменна ол аар этим имниир бары хыана ааҕабыт улахан мыддьаһык курдук буолар этэ Уонна ол миэхэ наар биэһэ туруорар этэ. Эн үчүгэйдик ааҕаҕын диэн. Уонна артыыс үөрэҕэр бараар диэбитэ. Ону мин токуйдаан көрөн бараммын, ээ, сатаан ыллаабаппын ба. Ыллаары гыннахпына, эн бааҕынаан ыллыыгын. Айаххын бары баараҕат диэннэр куруук бобор буолаллар этэ. Ол иһин сатаан ыллаабат буоламмын, били артыыстары көрөбүн, онно куруук ыллыыллар ол иһин, ээ, миэхэ бассыабат эбит диэн, Онно ол дураһыйбатаҕым даҕаны. Онно оскуоланы бүтэрэн маттан бүттэхпит. Ол ханнык даҕаны ол хоһоон хоруйу дэгэн куруһуогун буолбат быһылаах этэ. Только биири өйдүүбүн биһиги оскуолабыт ханна эрэ быстаххамга хахайрын оҕолорун үөрэнэн начальный класс учебниктарын хоруйууга онно ол материал хомуйуутугар опорнай школа буолан үлэлээбитэ. Онно наары учууталларбыт толу кэпсээн, иин хоһаан уруттараллар этэ. Онно мин биир хайын диэн кэпсээним табыллыбыт быһылаах атыны ол учууталым эппитэ ол эн туоххун кэпсээҥҥин учебник туоҕар их пуруоҕа ыыттым оны таһаараллар таһаарбаттара биллибэт только ыллылар диэбитэ Ону манна эргээгэ аҕыс кылаастаах оскуола үлэлии сылдьаммын хас үһүс сыл бар дуо хааска уһулбар урут оҕолоро киирэн учуутал бескультура учуутала бэйэтэ кылааска таҥыннарар онно таҥыннара тураммын били первый класс киэнэ быһылааччыт иккис класс киирэрдэ чэйдээбэтим букубаар этэ дуу төрөөбүт литература эбитэ дуу онор айбытым оруобуну мин кэпсээним онно хорулдаһаллар этэ Ону ааҕан бараммын, хайыыбынныын кэпсээн өҥүһүннэрэбиттэр. Хайдах эмэ киирэ аһаабыта, тоҕо да билбэт кэһиллэрим буоллар диэммин, санаабытым уонна онно ааспыта. Онтон билигин ону көрдүүбүн даҕаны ол учебнигы була иликпин. Ону булуохпун наһаа баҕарабын. Ол онно ол мин кэпсээмминэн оттон ол республика оҕото кыра кылааска бары үөрэннэхтэрэ ини. Оны улум тобун ханыыбын. Уонна урукку бэйэм эмиэ ол аҕыйах кэпсээннэрбин аҕыйах ыллаата бэйэм ампаарбыттан булан бараммын. Чиһин ону монойуулаан суруйар эбиппин ээ дии санаабытым. Уонна бу ол хайдах үөрэтаҕын түргэнник диир буоллахха туолунтан хаалбыта була баҕар ол мин ону мону иһин суруйа сатыырбыттаан иһин уонна уопсайынан тугу элбэҕи ааҕабын урукку оҕото барыта ааҕарба Урут кинигэ таҕыстан онно буддьаһыгынан ылан ааҕыллар буолуллар этэ. Библиотекаттан даҕаны уонна кинигэ маҕаһыыннарыттан. Оннооҕор оскуола олорон эрэммин биһи паартан гына гынабыт уоран ааҕан мөҕүллэр буолар этибит. Инньэ гынан ол кинигэни ити элбэҕи ааҕарым буолуо, ол иһин ити ити иһин хоһооннору гэннэри түргэнник ыллым. Уонна концертарга эмиэ уһаан ахтараллар этэ. Урут маны тэрилтэнэн Эгээйигэ элбэхпэ концерт буолар этэ. Ол бу кыайыы күн ыараналлаах, игин КМЧС каналлаах игин тэрилтэннэ. Онно дьэ Татьяна Хабенебелин билин куруук хоһоон ааҕарытыбыт. Онно туох да манна уһун моҕойо тылы хоһоону Татьяна Хабенебелинэ аҕалан дэмиэхэ биэрэн баан. Маны үөрэтиэхтээхпин Мана аахабыт диэн отой аахтарар этэ. Уонна дьэ киэһэ үлэ чааһын кэнниттэн дьэ хоно дьэ аахтара аахтаран иккиэн ааҕа ааҕабыт дьэ бэчсииллэр буолар этибит. Онтон баҕар бэриллибитэ буолуо дьэ. Итирдик түргэнник ол хоһоон ылан билэрим уонна уруолга киирэрим.
Оловра ити эн оруолларгар ис дуоһаҕыттан киирэн оонньуугун. Ити спектаклин геройун хараххар быросты көрөҕүн ду ойуулан көрөҕүн да отто наһаан да ойуулаабаппын гынан ман кинигене ааҕар буоламмын ол киниге туоҕунан олоҕурабын ба холобура ити учууталбар эппэтэх тылларым диэҥҥэ уйбаан олар киэнэттің мин учуутал баллаһым ону өлөр хыллээбик боламмын хининнэ ыйдаҥардаҕым бу маннык буолуохтаах, оннук буолуохтаах уонна бэйэм аты билиҥҥи кэм уонна урукку сэбиэскэй кэм мин сэбиэскэй кэмнээҕи учууталбын онно үөрэммит киһи буолан икки кэми маннык тэҥнээн иһин көрөҕүм уонна урукку сэбиэскэй кэмнээҕи уобара ордук уруккуну өйдүүргүн буллаҕыт билиҥҥи кырдьык ыарахан буолан сөп билиҥҥин үйэн атылла уонна ити иһин геройдарын билэ өйдүүгүн уйбаан оҕолор киэнин ол Уйбаан Степанова ити хоруйбут буолуохтаах, бэйэм эрэйэрбинэн. Оттон Сараватовка учуутал ити революционер кэмнээҕи киһиттэн урукку кинигэлэргэ аахпыккынан иһин ыйытаҥардаҕым буоллаҕыт. Уонна бу Георгий Романович Кардашевскай туһунааҕын эмиэ урукку киһи, онон хайдах буолуохтааҕа чугастыырдык учууталлар уобарастан уодапым. Аан бастаан Һыын аҕата Хаарга төһө долгуйдуҥ? то ам бастаан урут санаатаххым диэн манна Элгээйигэ ол тэрилтэлэринэн концерттар буолаллар этэ. Оны ол биһи аҕыс кылаастаах оскуола бытовой комбинаттардыын уонна детсадтардыын кыттыһаммыт концерт көрдөрөр этибит. Онно ол бастаан Таххарбытыгар үҥкүүлээбиппит. Аҕыс кылаастаах оскуола Авакума Борис, Мэй, Мөрүөнэп Эргэй буолан уонна ити бытовой гравир Пуратова уонна ити ким Григорий Валерий кэргэнэ ким этэй соседка игин буоламмыт үҥкүүлээбиппит. Онон Кириэстээхтэн манна кэлэн Эбүлүүчээнтэн Пустелякова диэн хореограф кэчалаан этэ ол отчуттар уонна ханнык эрэ биирин күнү туруорбута онон күүлээбиппит онон били бастаан эрчиллэргэ хайдаҕа долгуйар этибит сыыһа халтытыттан мөҕүллэрбититтэн онтон кэлин урукку кэмҥэ баян буолан онно иһин үөрэнэн оннук сыыйа-баайа үөрэнэн онтон унтаарга эргэйэ хапкаатыттан киирэн үҥкүүлээн Онно-манна гастролларга сылдьан, толооҥҥо айан баран ол агитацияҕа үҥкүүлүүр хайы иһин этибит. Онтон ыраата иһин үөрэммитим. Онто ити кэлин умна быһыытыйаммаммыт кэлин пьесэлэргэ оонньуурбар. Та конечно, бастакы таххарбытыгар учууталбар эппэтэх тылларым диэҥҥэ долгуйуу убаҕас баар этэ бөҕө. Баар бөҕө буоллаҕа этэ. Бары даҕаны тылбытын умнубатарбыт ханнык дьиэ һууһа ыксааһын кутукунайыы бөҕө буолабыт да иһин биир ханнык баҕарар кыах курдук үлэ курдук долгуйаҕын ол баар сэр билигин бириис вопростарга киирэххэ эн саамай сөбүлүүр киинэҥ уонна артыыһыҥ
ото урукку кэмнэргэ ото уопсайынан сөбүлүүр киинэлэрим диэн урукку сэбиэскэй кэмнээҕи сэриилээх киинэлэр ити бирилиэни ылыы игин коммунистар туһунаан, героическай киинэлэри, онтон биһиги кэмнэргэ ити миссиялэр туһунан ити устюгак устюгагы основывает астанабыт ити билигин Метр Михайлова диэн киинэ буола турар быраасаны буола аһаллар милиция буолан баран ону ти эмиэ көрө аһаллабын онтон хака хакалар кэнники хакалар киинэлэрин эмиэ ити сериаллары көрөбүн ити билигин дьол тааһа диэн эмиэ үчүгэй баҕайа Хайдара таайтарыылаах киирэ буола турар. Оттон сөбүлүүр суруйааччыларым диэн уруккаттыын Николай Якутскай хакаан киинин сөбүлүүбүн. Кинити хаан бастаан аахпыт кинигэм тылга диэн этэ. Этэргэ дылы хайын ааҕааҕа ытыытыы ити Хүөдэркэни аһынан ону ытыытыы ааҕыллар этэ. Онтон билигин даҕаны ол Николай Якутскай кэмминэ ааҕабын холобура Адаҕа диэн, Алмаас уна таптал диэн уонна киниэхэ хайдах эрэ барыта бу билиҥҥи олоххо буолуохтааҕы эрдэттэн өтө көрөн хоруйбутун ону аһарыһаҕын оны интэриэһиргэ ааҕабын
онтон уоннартан түмүккэ бу аҕалар күннэринэн Бу биһиги элгээйибит аҕаларыгар эн бэйэҥ эҕэрдэн уонна баҕа санаа.
Оттон күндү Элгээйи нэһилиэгин олохтоохторо уонна усулуой аҕалар аҕалары барыларын кэлин иһэр аҕалар бырааһынньыктарын эҕэрдэлиибин. Бары доруобай буолун, оҕолоргутун иитиитигэр үчүгэйдик ийэлэргитигэр, оҕолоргут ийэлэригэр, маамаларыгар көмөлөһөн оҕону иитиигэ үчүгэйдик ылсыһын уонна ханнык баҕарар аҕаттан оҕото үчүгэй буоллаҕына үөрэр ханнык баҕарар дьиэ кэргэҥҥэ оҕо үөрүүнү аҕалар онон барыгытыгар ситиһиини уонна дьоллоох олоҕу уонна главное доруобуйаны баҕарабын махтал бүгүҥҥү биһиги сэргэхсэһэн түһүлгэбитэ кэлэн ыалдьыттаабыкка эһиэхэ эн дьиэ кэргэҥҥэ эмиэ үтүөнү кэрэни
дьолу соргуну баҕарабыт доруобуйаны уонна махтал эһиэхэ эмиэ